Themba Kelly Khumalo ura ya bofelo ya thulaganyo ya kgolo ba gorogile yaanong re a e simolola e re tletseng ka kwano mo letsatsing la basadi re simolole ka go amogela Luanga Choba, o tsogile sentle Luanga? Eh, bosele mma ke tsogile. Re itumela thata gore o bo kgonne go ka tla go nna karolo ya rona mo letsatsing leno la basadi. Eh, ke motlotlo go nna fa mma. Re leboga thata fela. Re tla re amogela gape le mme Leboga Mpitso, o tsogile sentle mma rona? Nya ke tsogile mo mosong one. Ko Diaparo, tsogile. eh, di- ke one matsogo a a dirang diaparo tse ntse di kgabola fa. Eh, ona o ne a ka lebeletse ee wena ee ntabi o siame no ke itshiametse motho wa batho re leboga thata gore o bogorogile mosadi o ntseng ke bolelela maaforika borwa ka one re o mongwe ntse a re basadi ba tsene mo temothuong ba seke ba inyatsa mm. yaanong ka ba bolelela gore ee eh, ura ya bofelo tla ba le teng le nthabiseng kgobokwe a tla gore tshwara sentle ka tsona dintlha tseo A fatlhosa le ba bangwe gore o kgonne jang go iphitlhela a le foo. Go ntse hela jalo.
Re emetse dikgang tseo. Luanka, ke simolole ka wena tlhe gore ha motho a akanya fela, ba bangwe ba ba go tlhaloganyang botoka, ne ke go bolelela le gore Bra Sly o ne a ntha a re, He, o dumedise Luanka. Ke re, O tla dumela. A re, Motho oo ke ngaka oo, o itse, gone jaanong jaana moopedi. Ke re, Ha o fose, rangwane. O a, o a rotloediwa ke eng gore o feleletse o iphitlhela o le mo o fetotse? Ha, ha go buiwa ka mosadi gore o kgona go tshwara fale, a ba sa tlogele, a ntse a tshwere, a ba ntse a tshwara se sengwe, a ba tshwara se sengwe ga. O a rotloediwa ke eng go nna mosadi o kgonneng go nna mabogodika ka tsela e? Ke a le rata lefoko leo, mabogodika. E. Eh, ma, lefoko leo le le ka boleng ga ke re mm. boleng ke ra gore se mosadi e leng mm. jwa mosadi mongwe le mongwe le ngwanyana mongwe le mongwe mm. eh lotso lo eh sesadi eh ka jalo ga se gore ke kgethegile kampo ke special eh ke fela gore eh ba rotlhe re na le tsela e e leng gore re itshupa ka yone mo botshelong mm. nna nkare mo mminong mm. mmino ga ka o kgetha mmino o nkgethile um le ga nne ke nka ya kae o ne tla nna o ntse o mpatla ko ke leng teng ke ne ke sekitla ka ba ka nna le le kagiso mo pelong le mo moeng ka jalo um bongaka ke burile ka go bo a kere wa itse ga ga- ga- ga e le gore ko ko sekolong o botlhale Ee. ene um mo mo loagong le mo setsong se ke tswang mo go sone e ne e le gore ka re o newa eh, ditlhopho di-option di le five ga o le botlhale o tla nna ngaka kampo o tla nna wa- kampo o tla nna ke ne ke itse gore jaaka re bua gore pele ja serati yeah. ya me serati sa yone ke mme ah.
wa ya go tshela lebaka ko england eh. mmino wa feleletsa ntse o le mo ka fa o tshwaragane le tiro ya gago o eh. kgonne yang dilo tseo nkile ka leka gore ke tlogele bongaka ba ditshipi gotlhelele ee eh, eh, ka tsena mo mminong eh, eh, ke dira mmino exclusively uh-huh. ona fela uh-huh. mme ga di a ka di a kopana ka nako teng ke ithaa gore um jaaka batle ba bue gore the stars were not aligned mm-hmm. nako ne se e, e ne sentle gore ke re mmino fela um ka jalo ka gore ke re tshwanetse gore um motho na ditlhokego tse di rileng mm-hmm. tse e le gore tshwanetse o di tlhokomele ka jalo um tiro ya me ya ya ngaka ya- ya ya ditshipi Mm. e nkgontsha gore ke phele mo bophelong Mm-hmm. um fa ke ntse ke ke ke ke aga ebile ke Mm-hmm. bopa ke Mm. ipopa jaaka um moopedi Mm. ee ka- ke sampane ke le moithuti ebile ga ke tlhabiwe ke kgala go bua jalo mm. ke sampala ke le moithuti ebile ke dumela gore ke tla nna moithuti go ya go ile ga ke tshabe go nna moithuti thuto ga e felele thuto ya botshelo ga e felele tota ka jalo ke sampana ke ntse mo nakong tse e le gore ke ntse ke kgefusitse nyana ke sa eh, ke sa opele ee. ke ntse ke eh, ke rupisa mm-hmm. lentswe lame mm. ka goba ke na le eh, vocal cord ga ke itse gore vocal cord ke nka setswana um ya left e e paralyzed o tlo bona ga motho a na le stroke ka re tsamaya ka leside le le one He bana. e ya me ke tsamaya ka, ka voice vocal cord e one e ke lemogile yalo eh, ka 2012 so ke ntse ke rupisa gore ke itise gore o kgone go siama e re ga o tla o Ehe. dire dilo tsa nnete wa bona Ah, ah.
ka jalo ka se sebaka ke utlwa gore ke tile sentle e seng fela ka ka lentswe kampo ka ka ka gore ke kwadi ke kwala ke kwala mmino wa ka ga kere eh jaaka mosadi ebile ke ikutlwa ke le gore ke ikemetse jaanong ke a itshepa ke a ikutlwa gore ke tile ai ai man wena luanga yo yo yo yo a re fotele ka fo mojeng re tle re utlwe gore matsogo a mantle a a ga lebogang pitso gore o dira diaparo tsa segompieno mme Dikakanyo tsa teng o di tsaya o di tlhagelela jaana thata mo setsong sa sa Batswana. Nka re o ka neelana ka lemorago la gago le ka nako nngwe dilo tse di go agileng gore o iphitlhele o kgonne o sutlheletse jaaka o fitlheletse mo o leng teng.
ke a leboga Mokopi eh nna ke mosetsanyana yo tswang ko bodibe bodibe fela fa eh ga o se ditsoseng eh
eh ke tswaletse ko bodibe ke tsene sekolo ko bodibe ha ke le 9 years o se mokopi ke ga ke ke roka ga ke a rutwa ke motho go roka Hebann. Ee, kore ha ke ya sekolo, ko sekolong ne ke ile go collecta certificate fela. Mm. Ehe. Mm. Jaanong ha ke ntse ke tsamaya ke ntse ke lebelela yana mo dingwageng tse tsotlhe tse ke tse ntse ke roka ka tsone ke na le 27 years. Mm-hmm. Ke ntse ke roka. Jaanong ha ke ntse ke roka gotlhe I'm a fashion designer. Mm. Jaanong ha ke ntse ke lebile Osmokupi be ke lebelela ka fo Setswaneng. ke re mare ga ise ke bone sepe se se se se re gogelang mm. se se tlisang motlokolo ka ha mo mo mo nakong ya ga jaana mm. wa bona mm. gore eh le banana ba rona eh makgabe makgare ba ha tla go tsena mo lenyalong o kire e le fela gore a ke go tlabe ba ba para eh seaparo sele sa bone sa Setswana mm. yaanong ha ke lebeletse ke re no nka tlisa something fashionable mm. ka Setswana ke ga ke tla ke akanya gore na re mogagolwane o nka o gagola jang ee ene wa tla o gagola ai o gagotse o itse o phatlhotse o itse
yaanong gona anong ka mokgwa o mogagolwane o mm. o ntirelang ka teng ke iphitlhelela ebile ke le ko international fashion show ka mm. mogagolwane
wena
ko kae ko
last e ne e tshwaretse ko mpumalanka mm-hmm. ee mo kgweding e fetileng ne re le ko eswatini Hey batho.
Eh December re na go na le fashion show mo Tanzania. Ha December ya go wela re tla be re le ko Nairobi. Utlwa fela.
Eh ke tla be ke metse Batswana ka Setswana. Gore mo ga go lwane fela o ira gore lekwalo la mosepele le tempiwa le Ehe. business stamp. ehe
mogagolwane o pagama nonyane
ke ipotsa gore go dira ka segaeno go go matlafaditse jang kgwebo ya gago go fitlha ka a go go busetsa kgotsa go go busetsa gore o tlhole o itempa lekwalo le la mosepele le fela go madi a tsena ntetlelele ke botse fela yalo gore a tsena sentle ka gore re fa go rotloetsana mm. madi a tsena o se mokopi go tswa fela gore wena o tla ka eng se sesha mm. ehe go na le ditwatse tse ke di tshwereng eh. tsa mo gagolwane hai wena o ile kgakala le ditshupana ko gape yo go na le dibeke ke di tshwere fale tsa mo gagolwane mm. ke dira ditlhako tsa mogagolwane tsa mefuta yotlhe eya mm. kore sengwe le sengwe sa mogagolwane se o ka tsamayng o se akanya mm. tse dingwe tse dintsi ke na le fashion show ka di-26 tsa august mm-hmm. tse dintsi di tla tlhagelela foo mm. gore ga o le ngwana go na le mesese ya bana ya megagolwane mm-hmm. go na le diaparo tsa banyadi tsa megagolwane banyadi la utlwa kgwedi e tlang ba ntse ba re romelela ditlaleletso kgwedi e tlang ba gaetsho le tshware mmeo le kgabeng le nne ba ntle ehe mm. go na le disholo a ke re wa itse gore mo e, e, e, batsadi ba rona e ne e le mm. gore ga o batliwa ba tlebe ba go tsenya ka joko spele ele mm. jaanong ke tla ke tile ka cape e fashionable ya setswana ya bathini
a re sa kolo sokolana le go batla joko spain o fitlhela e le gore um eh eh mosha wa batliwa eh o tshwantse a apare se se seaparo sa ga bone mhm. se sesha se se mo dinakong mhm. ya nong nna ha ke ya go go ampo ke tsala ya me ke a ke apereng o se mokopi go na le dishweshwe tse ke di dirang a ke re olo ke monyadi o tlabe apere two in one skirt sa chikiza sa sekgatlha Ehe. tse sa three kids jaanong nna ga ke le mošwa nka tla jang ke tla ke kgabile mo mo kemong ya gagwe ee nka dira borukgwe go na le marukgwe jaaka bo ke bo apereng ee ka bo bo ka tshwanelang pho ba dima ka borata ke tswa ke ba botse mm. ya o motlogelele bona ee se se se aparo se ke se dirang diaparo tse ke di dirang mm. di beisitse thata mo setswaneng mm. ee ke ke re ke ipela ka sega rona go botlhokwa ke ikgatla ka sega rona go botlhokwa mo e leng gore le magosi ya gompieno mm. ba apara mogagolwane ee ko lele's creations ehe i know itse gore tshwanetse re bone batho ba ba tshwanang le wena yana ba tshwanela ke go tshegediwa ka nnete nene banyalani kgwedi e tlang ditaletso tse di tswileng le bale ba ba tla nyalanang ko bokhutlhong ba ngwaga dikgwedi tse di tlantse ba tle ba go tshware ga ba batla go kgaba mm.
re tata re ka se kry-a ba tlogela gore ba o ntshe dinomoro tseo mo ba kgonang go go fitlhelela gona re go utlwa yanong gore O o ithutetseng bobueledi, o tsene mo dithutong tsa molao. Hao, ha re re, he motho ke ole yanong o ko masakeng kwa. He batho motho ke ole o ko ditshimong kwa ko he bathong. Hao, ke dikhabitšhe ke dilethisi. Hao, yanong molao ona. ke Nthabiseng Kgobokwe. Nthabi. Ehe. Wa tswa o itse keng wa re he ha ke Ke siame, tsa molao go siame, fela lerato la ka ka fo temothuong le teng. Gantsi ha re re re re ha o bua ha o lebale go totobatsa ntlha ya botlhokwa ba lefatshe he ha o batle wena go e tlogela ko morago ke bone le dipuisano tse dingwe tsa gago ko ko di-radio stationeng mo makwalodikga lefatshe lefatshe a ko o atolose ntlha eno o bontshe batho gore go botlhokwa go le go kana kang ba bangwe ba santse ba tlhalosa gore re ka le bona fela ra go dirang ka lona wa bona mo nakong e re leng mo go yone mme go na le batho ba ba tshwanang le wena ba ba kgonang go ka ba bolelela gore ga le le tshwere yana lefatshe le le fitlheletse le ka dira thathologa ee tla ke tseye tshono e ke lebogele tshono tota um sa ntlha tla ke re go na le di-industry tse di farologaneng tse e leng gore di phuthulela ditshono for batho ba ba farologaneng mm. temothuo ke a itse gore ke nngwe ya di-industry tse e leng gore ga ise re di tlhaloganye sentle um fa re ne re gola e ne e lomagantswa thata le go tlhoka go rutega mm-hmm. ke gore ga motho wa gote o tlhakadule ke ha o le ko masimong jaanong ke be ke re mare ga e le gore re akanya gore batho ba ke botlhakadule mme re ba tshepa gore um mo mosong ka sefetlholo ebile re a lalela ke bone
re apere um mesese ya dicottene Re itshasa letsoku, lipstick, vaseline. Re tshasa mahura re a phatsima. Re gata ditlhako ebile re kgona le go patela tšhelete. Dilo tse tsotlhe tse ke agriculture. O a itse. Ke yone.
Re a e phela. se se one se e leng gore ga re a se rutiwa tota ke go tlhaloganya gore ke nngwe ya industry e e leng gore e phuthologile thata um lefatshe le botlhokwa ke ke khumo ya leruri mme lefatshe le le losi ga le ka ke labe la go thusa ka sepe ga o sa le bereke jaanong batho ba le bantsi ba akanya gore fa motho a simolola go akanya temothuo o tshwanetse o nehele le pharaphara ya lefatshe ee um starting point ya sengwe le sengwe ke gore o somola bonnye mm. ke irile molao mme ke lemogile gore um bo ke thusegile thata ka gore go na le dionyana tse dintsi bo dikontraka mm-hmm. melawana e ke tlholang e ke e tlholang e mm-hmm. kgonang go ntsamaisa sentle um o bona industry ya ka e monate mokopisi ka gore a o accountant ke a go go hira a ke re tshwanetse o balance dikhabitšhe a utlwa Ke rata go balance auditora ke a go hira a o engineer ke a go go hira go thurikanya ga le ga masimong ke ga gamang Wow, a bona kgang e. a o motho wa di mafaratlhatlha ke a go hira mm. ka gore ke tshwanetse ke ntshe molaetsa e phasalatse batho ba tshwanela ke gore ba itse ehe a wena o mong wa di-fashion ya ka lele creation o tlhoka motho o tshwanang le nna gore ke yo go jala kgotene ko masimong yaanong santse o ntlhoka ba bone nna tlhaka dule yaanong Industry e ya rona e monate ka gore ga se gore rotlhe re tshwanetse re nne fela in the primary state ga ke re primary state ke raya gore ba ba tshwanang le nna yana ba ba disang ba ba tlhole ba lelekisitse dinku le dipudi motshega rotlhe um go na le um levels to it go na le primary agriculture go na le secondary Fa e le gore wena o tswa ko lekeišeneng yaka bompho ba badimo eh, a tswa ko disabapong so go sena ope o na leng le ga e le Cheese girl. phatsanyana cheese girl Mm. eh motho a akanya gore ke a go simolola kae o bore ao tsamaya go adima ko go bo mokopi kwa eh phatshanyana Mm. ehe wa go adima re tsena mo di lease agreement rona ba e leng gore ga re tswe mo dipopelong re tshwere title deed Hey. eh di non generational farmers gore bo di first gen ya ka rona yana yaanong ke ne ke tlhagisa ntlha ya gore ke industry e leng gore e setse e tletse generational farmers ke ntlha mm. e tletse borre ba bantsi mme go diphatlha tse dintsi ke dumela le gore le ga go tletse borre ba bantsi mm. eh, maloba le ke ne ke buisa ba bangwe ba tlhalosa gore le ga go tletse borre ke ba basweu ba bantsi mhm. palo ya bone santse e le ko godimo thata gore batho ba ga rona ra tsena mme e e santse palo e le le ko tlaseng mhm. yaanong ka go akanya wena o le mosadi wa motho montsho mhm. hey akanya nna eh, mme ke ke morutabana re ke le bodisa re tswa ko di-uniting ke be ke tsena hela jaana ke re bona ke a go tsena hela jaana ka gore ko lapeng ga re tle re re ro le role ha le nang ha le nang ke be ke a go kokota ke ra gore ga ke bua ntlha ya ke go e simolotseng ke teng ke be ke nna le tshono ya go buisana le basadi ba gole ke re nka dimeng mm-hmm. ke tle ke re thuthuthu mm. e be ba re goroga ba re tshwara ngwanaka e be re re tsena mo di mo di mo di tumalanong gore nya nka dime fo nakonyane e rileng gore ke kgaremetse gore yana mm. yaanong ke bolelela ba e leng gore ba akanya gore ke ka reta go tsena mme ga ke na tshono ebile ga gona sepe mm-hmm. go na le tshono ya gore o ka akanya mokgwa mongwe o aroganeng you know mm. gore o tsene mo industry-ing e ya rona e. ya wa itse gore keng hai re tshwanela ke gore re tle re re golagane le mme segofatso motshubi yaanong le ena re tle re mo utlwe go tswa ka ko fatso interior so se tsa siame mo mogaleng ao mme segofatso o siame
ke siame mma le kae ao wena o itse lentswe la gago le monate gore ke a- ke go bone le mo ditshwantshong gore e mosadi o montle tota mosadi yo o sa Ke a saleng. leboga. Ee, le ditiro tsa gago di ntse fela jalo ke a leboga o ka re o ka re tlhalosetsa ka fatso interiors gore le le dirang e rotloeditswe ke eng
fatso interiors ke interior design company le e e specialize ka interior designing le home decor mhm. e tla ka tsela e nna ke letshegofatse ke motho o ratang fashion mm. ate batho ba ba pentang ba ba bopang mhm. so la ntlha ne ke rata go kokoanya dinepe ke re tsatsi le ke nnang le ntlo le nna ke batla go ipona ke ntse yana kgotsa ga motho a dirile um nkgo ka ka nna ke re maybe nka e penta ya nna gold ka e dira eh plompot na re re bitsa plompot o kapo ka tsenya maplomo mo teng ka kgabisa ka yone mo ntlong eh. until um this year january ke simolola ke roka yanong eh mesamo mm. so e tla ka tsela eo fa tse interiors heban ene re roka masamo re fetsa go release collection ya rona ya ntlha mm. ya discatha cushion mo e leng gore re iphitlhela le re tswa go ilo exhibita ko decorex eh, last week ko science and convention center mm.
yaanong ga go ntse yana a mme go na le ka gore dilo tse dingwe segolobogolo jang tiro e o e dirang gongwe nako nngwe e rotloeditswe ke ka ko lelapeng le o goletseng ko go lona no lebeletse ditiro tse mme motsadi kgotsa re motsadi a neng a di dira o bo kgona gore o re o tsweletse le wena lerato leo ga e sa le go tswa ko gae kgotsa ke selo fela se e leng gore go nkwena fela ko gae o se dirang
ke rotloeditse ke o mama ko gae mm-hmm. uh, ko bodibe go na le mme betshe e, e, e di-plastic ee bodibe bodibe bodibe isuseng
bodibe shaleng hai lona he banna ke ngwana ko bodibe
ee bodibe fitetse bagaetso yo ee he ba ee. mm. o mama o na le mmetshe a e, e, e logilo ka diplastiki ra kgadile ene wa roka o roka digartene maloba ebile na kgatlhegile ne ke mmeditse gore a tle exhibition ke a kgatlhiwa ke go bona seo a re kana dilo tse ne re ithuta tsene ko sekolong mm. so ke dumelana le mme ga re a se gore ga re na dilo tse di dintšha mo rone ke dilo tse e leng kgale re di dira ke gore fela mafoko a sekgowa ke one anong a re confusang nna o ka re ke selo se se ntšha kante ke selo se kgale re se dira mm. go dila kana o dila yana mo leboteng it's part of interior designing le yone mm.
ee he banna go bonolo go nna mogwebi o ikemetseng ee mhm. ga go bonolo mara go bonolo dikakanyo di dintsi inspiration e ntsi especially ko gae mm.
ee he banna nya dilo tse a o tse ke ntshwantse motho o tseneng le ko bodibe kwa o tlheng ka re ko bodibe go dira ka matsogo go go nnile bonolo yana ke lona ne le re bolaisa ka barutabana ko bonne diloweke kwa bana ee lona dilo tsa lona di tswa sentle o fitlhele go tere loge vaslapa monna vaslapa e tlabe e gagametse felana lona tsa lona di tswa sentle fela ka gore ga e sa le le le bantle mo tirong e ya letsogo e yo re itumela thata gore go na le batho ba ba tshwanang le wena yana mme re tla tla re tsenelela gape ka puisano ya rona nna le wena ke ipotsa gore o dira le ditlamo tse di tona kgotsa le mokopi fela a fetsa go emisa ntlo ya diphaposi di le tlhano kgona go bitsa re heish a o tshegotlhetlhe o bone gore o ka tlhagelwa ke mo ntlong e nna a kitse sepe o kopanye mebala mme go bomalobane ke ruta batho gore ga o sa itse gore o kgete mmala o ntseng yang mm. ka re nako nngwe o kry-e o kgatlhilwe ke mesamo yotlhe o sa itse gore o rekeng ee. o lebelela fela mmetshe o nang le one mo ntlong dikhala tse o reka a o na le mmetshe o moshibidu o reka mosamo o moshibidu o matcha le mmetshe o mm. o complimenta mmetshe o na le one kgotsa ga o na le setshwantsho se o se pegileng mo leboteng se le blue o ka matchisa ka sone o reke mesamo e blue gore se matche setshwantsho se mm. o lebelele gore a go a matche le pente o e pentileng mo leboteng ke dilonyana tse dinnyane tse re di rutang batho batho ga o batla gore meikagong o renovata re go bakanyetse kitchen ke mo ge re tsenelelang teng mm-hmm. re go kgethisang re simolola re botsa gore o rata dilo tse di ntseng yang o rata modern designing ko re yone ya mm-hmm. sejwalejwale kapo ya setso mme o rile ene ke fashion designer mm-hmm. ka gongwe nka mo kopa gore a ntirele di-scatter cushion tsa setswana he wa bona Ah, Ke kgutla mo motseng. ee ee, lona bo mkhaya Eh, yaanong mkhaya o- o- mkhaya wa gago leboga mpitso a re wa naya ko ntle kwa a ya kwa dipontshong ba a kgona go go bontsha lefatshe gore o dira tiro e ntseng jang wena a wane o tswa le wena mo aforika borwa kgotsa le ga e se fela mo Af- o- o- e se go tswa ka naga teng mo nageng mo A go gwa wa tlo tsene le dipontsho o ya go bontsha batho ka ditiro tse dintle tse o di dirang tse?
Ga ise ke etse mhm. mme ke se le nna nka ratang go go bona se direga ke etswa. Mm. Mare ke a tle ke ka re ke based mo Gauteng ke na le go ya North West ko bo Mafikeng. Le one wa e kry inspiration ga o le ko KZN wa e kry inspiration. Mm. bo free state dikobo tse tsa basotho le tsone ke bone o mongwe a dirile setshwantsho se se pegiwang mo leboteng se sentle mm. ka yone kobo eo ya sesotho mm. but ke dilo tse e leng gore le nna ke batla go ipona ke fitlhile koo mm-hmm.
yo re ka itumela thata go go bona o fitlheletse ko mankalengkaleng koo kgotsa ka nako nngwe e le gore yaanong ko wena o le o palame nonyane ya tshipi wa go bontsha lefatshe gongwe ko bofora kwale ko bo engelane gore ditiro tsa gago tse dintle tse o o kgona jang re re tla tla re tsweletsa puisano ya rona le basadi ba ke nang le bona ba luanga choba nthabiseng kgobokwe le lebogampitso lene o gorogile le ene o segofatso motshubi re tla tla re boela ko go ene ra re tshwanetse re tse tiragatso ya ga luanga choba o re o re timile yona na tshwanetse a re ne le yona ga re simolola yaanong go a kgonagala gore o ka ya kwa seraleng kwa o re yana re tle re go utlwe gore

a ke utlwala oh yeah eh pina e bidiwa ba re eh pina

ke ena luang ka tšhoba wa rona o oh, o mongwe wa baeng ba rona ba ba botlhokwa mo letsatsing leno e a reng pina e luang ka ga o o e o e tlhalosetsa motho e leng gore go monate yang ebile o le teng o kgona gore tlhalosetsa yona sentle o bo tshwere ba ko warrington monna ko kgomo ka beke ko warrington kwa go na le lefelo le leng le le bidiwang rabaki ko rabaki ea ke boleletswe ke mayora ko teng re ile teng dikgang di tswile ka monga mmu ee warrington ke
Oh, eh pina ke ka ga a ke pina le ratole. Ee, wa wa Ke pina boka ke motho. pina ele ya gore o bona motho bo kgatlhega. Ehe. E be ka re eh kgatlhego e go- ga- e ke two way street wa bona. Mhm. Eh eh, ke e ntseng he fela yalo e simple. Mm. Um me Gonzo ya jaaka ke buile. Ee. Ke ke mofuta ke leina le ke ke itlhametseng lone mm-hmm. sentlentle mm-hmm. eh, go tlhalosa eh, mofuta wa mmino wa me mm. ka go bo sentlentle ga ke kgone go tlhalosa oh. ga go twe ke o tsenya mo janreng eh. ke opela ka setswana gantsi ga kere mm-hmm. mme ga se mmino wa setso ene ga ke dumele le gore ke ga ke afro soul ga se ke mm. bone eh, eh, gore o kae o ka o tsaya wa re o wela fo kae mme ke a dumela gore tsatsi le lengwe o tla tla feleletsa o kgonne go e batle gongwe e ka simolola ka wena um wa itse ke itumela gore ke re fela gonzo soul ke utlwa gore leina lo le ntshwanetse ka gore gonzo ke slang actually mme le raya gore selo se se le gore ga se tlhaloganyege ga se gone go tsenngwa mm. mo gare ga lepokoso wa bona e so ke ke le amogetse ah. ebile ke dumelela le ntshwanetse ke so gonzo ke o ntšhapa gonzo ke go fela gore ei wa ntsentsha tlhe e le gore ke ke ke ke maikutlo a o a ikutlwang le o o a mo utlwelang a utlwa le ene re go tshwere o re rutile ra tsenya mo dictionary ra ra kwala lebogang o itse Basadi ka nako nngwe ba bangwe ba ntse ba bua ba tlhalosa gore basadi ba tlogele go ikobonya, ba bangwe ba batlhalifi, bareetsi ba thulaganyo e, gore a mme ka nnete basadi ba ikobonya? Ha e le gore ba ikobonya, wena o le Lebogang o batla go mo raya o reng mosadi o? Ausi Mokopi, ke rata go raya mosadi ke re a se ka e ba ikobonya. Wa bona mo morokong gantsi mo di-fashion designing, especially ba ba tlhagang ko tlase mm. wa bona mm. ha ke le mo mo khalabasheng mole ke le mo phaneleng batla ke le judge mm. wa tlhaloganya o se mokopi o kry e le gore ngwana o le watla and then ha o mo botsa ka seaparo seo gore seaparo sa gagwe a se tlhalose wa bona mo gongwe o kry e le gore go tlabe go le thata go go tlhalosa selo seo mm-hmm. nte kwane os mokopi re na le leleme la rona mm. le e leng gore re ka tlhalosa ka lone mm. wa tlhaloganya mm-hmm. eya gore o se ka ikobonya ba bangwe ba feleletsa ba faila because of ga ba kgone go itlhalosa kore motho wa ikobonya mm. wa bona gore na ga ke kgone um mm. eh, mamang wa bona ko godimo kwa mhm. sekgwa sa gage sa lelemela mm. nte kwane o kgona go bua the panel panel dress ele nya mm. kgona go tlhalosa gore ditsetlana mm-hmm. e ka setswana ee mm. o tlhalose dikonopo tsele wa bona tlogela dibathene o tutubala o ira metlholo yotlhe o o se ikobonye bua segaeno tlhalosa Yeah, seaparo o seo bua ka ntlha e segaon- botlhokwa. ka- ka sega- ka- ka- ka segalona ka puo e o e gore o tlhaloganyang mopedi o mosotho o mozulu eh, bona o se ka Bua. ikobonya go bua Me- merafo e kwa ntle ke itamogetseng yone o se mokopi go na le interview e nngwe e ne ke e reeditse ya mongwe mme o tlhaga ka kwano mo south africa Ee. a le- a le ko moseja Ehe. a tlhalosa ka sega bone wa tlhaloganya mongwe hoo o eme hoo wa Ee, bona ah. wa tlhalosa wa tlhaloganya gore o ile kgakala ene o bua sega bone wa bona yaanong ke re batswana ra ikobonya basadi ba ikobonya basadi se ikobonyeng emelelang ka maoto Yo. dirang ka diatla tsa lona Mm, wa tla- wa Ee.
tla wa e ba kgang banna A- a- a mme wena re ka tla ra re re re lebelele gongwe wena nthabi gore re netefatsa jang gore re fetola bokamoso ba naga ya rona Ra go- re ka netefatsa jang gore ra bo Eh, fetola i think se se se tona hela ke gore ga ise re tseye tshono tota go rupisa bašwa ba batlang um re lebeletse hela bonnyane tse di re lebileng mm. mme ga re tlhaloganye gore sengwe le sengwe hela jaaka um farming mm. re buile ntlha ya gore go tletse merage e mengwe mm. mme ke kgang ya generational preparation uh-huh. ke gore ga ke le ka go e tlhalosa ka setswana ke gore um ga e somolole hela ka nna e be ke re batla iponela ko pele ke gore nna pula madibogo ke ba akanya mbuo gore yo o tlang mo pele ga me a ba se tsa itse gore o ira eng yo o tlang mo morago ga gage a ba se tsa ira eng mm. ke thaya gore ke tshono ya rona ya gore re simolole yanong re natlafatse re empowere mm-hmm. re rute re rupise ebile go na le ka mokgwa e leng gore re tshwanetse re lebelele dilo ka teng ga ke tsamaya le bara ko masimong ee. ga ba bona yana ba re yoo ke ne ke ya tsa ba ba bontsala ke bana ha ba tsena ba re oh my goodness look at this this is so rural ha gona network ha ba kgone go tshameka ka di ka ditlabakelo tsa bone ha ba tsena ba le ba re oh no what is this buntu but ha ke e lebelela ke a re ke tshono ya gore o ba rute gore bona bundu e setlhare se se go bolelela gore phefo e foka kae se go bolelela gore o tshwanetse gore ga e le gore mollo wa tshuba kana o tshubile o timela ntle e feng mm. it's the small things o le tlhago ya go bolelela o itse gore mm. ga o tsamaya jaana o mm. lebeletse lewa phego ya go bolelela gore go a reng ka gore o bona gore ditlhare di fokela kae o bonala gore ga ke tshela metsi a ya ntlhe e feng a ke re ke dilo tse tshwanetse o di lebelele Eh, ga o tsene fela o bore ya a re bone ko pele e tshware fo re ko bagwebing ra boa
o reeditse mokopi molebatsi mo motsweding fm thulaganyo ke kgolo go a go ipelaetsa kgatlhanong le melao ya puso ya

gantsi ha re bua ka basadi go na le moeng o re neng re mo laleditse mo bekeng e fetileng a ba bua sengwe sa gore basadi go santse go go le kgakala ko re yang teng ka gore re kgone go tshwaragana re utlwane mm. re gogele ntlha e le nngwe mm. go palang a ga o lebeletse kgotsa ke gore ke re basadi ba e leng gore go apala gore re gogele ntlha e le nngwe re ratane re tshwaragane re re re basadi ba ba sa saleng re tsholetsane ba ba sa ba ba batlang go isa ba bangwe ko tlase ba ke ipotsa gore o ba raya o reng wena a go na le sengwe se gongwe le ka tsela ya mmino mo kgonang go ka bua le mosadi o ka gona o gore tshwaraganang basadi Eh,
o a itse potso ke potso e popota ka go bo ke sengwe se se diragalang mo ditšhabeng tso tsotlhetse mo merafeng yotlhe e gore basadi re ratana go go ganana ko tlase wa bona and ke nagana gore go tlhoka go nna le ga ke itse gore ke ka setswana go tshwanetse gore go na le a sort of paradigm shift e tshwanetse gore iragale um mme ke dumela ke gore eh, bothata ke gore re rutile gore re re nne re re compete yo go tloga mo bosimologong jwa go nna mosadi ga ke re gore gore nna ke kgone go tswelela wena tshwanetse gore ko tlase hmm. gore wena gore gore na gore wena kgone go farolana tshwanetse gore ke se ka fadola wa ntlhaloganya ke ke sengwe se e leng gore tshwanetse gore re buisane ka sone mm-hmm. ebile gore tshwanetse gore re re iphodise mo go sone wa ntlhaloganya mm. eh mme ke simolola ke dumela gore mosadi go ra fole o tshwanetse gore a simolole ka ga ene mm-hmm. eh paradigm shift e tshwanetse iragale e tshwanetse iragale mo boweneng jwa gago mm. ka go ikise gore power ya gago maatla gago bonatla jwa gago jaaka mosadi bokae mm. ka go bo ga o ikise ebile o itshepa wa itse gore ga go tlhokagale gore motho o mongwe o na le talente gongwe ya go tshwana le ya gago mm. o nkgogale ko tlase mm-hmm. tshwanetse gore go simolola jaaka go go go gore it starts in the inside uh-huh. ke fo go tshwanetse go simolole ke fo teng mme tshegofatso motshubi a ke re o santse le teng ema ke batla gore ha re digela nna le wena re digele ka ntlha e o ka re bolelelang yona e ntle e o akanyang gore go ya ka wena e bontsha mosadi wa mo Aforika Borwa kgotsa e tlhalosa mosadi wa mo Aforika Borwa ke go akanya o le ko dinageng tse di kwa ntle kwa go te o tlhalose mosadi wa mo Aforika Borwa wa go bara o re sa ntlha mosadi wa mo Aforika Borwa go di feta tso tsotlhe o maitseo rona as ma-aforika borwa re batho ba ba maitseo kore gone anong ke se ke ratang generation ya ka e ka re e ka fitlhe gore o seke wa itebala from bonnyaneng ba gago se o se rutilweng hmm. o gole o le ka maitseo o gole o na le discipline discipline kana e tsena go gotlhe o nna discipline mo mmerekong o nna hmm. discipline di ko sekolong o na disciplined ko gae kgotsa mo motseng fela ba itse gore ngwana ga moketekete ga nka ga re ka mmitsa re re gore tlhagetse ke se se yana le yana mm. wa kgona gore thusa so mosadi wa mo Africa borwa is disciplined ene ga a lebale kwa tswang teng mm. di-roots tsa gage mm. ga a adapte sekgowa kampo se america a se tlisa kwane cause ke yone so sa ntlha se dirang gore re feleletse re timela o ka re yanong ga re itse gore re bomang mm-hmm. so re rata go adapta american style kgotsa sejatlhapi hmm. so for nna mosadi wa mo aforika ga itebale kwa tswang ke ga itebale gore ke mang in terms of di-root tsa gage mm-hmm. o disciplined o maitseo o montle thata seo se dirang ga o ka gopola tseo wa nna mm. disciplined either in your craft or ko gae o kae o a go ya kgakala ka gore ga ke dumele gore le wena le ga motho a ka tla a na le talente e, e, e kanang kanang mm. ga a sena discipline a sena maitseo a sena boikobo mm. ga go monate go berekisana le ene ga o e kgakala go sa mm. kgathalese gore talente ya gago e ditle go le go kae ke go utlwa sentle ga ke itse ke ee. temana efeng na e, beibele e na le go ntatlha go na le fela ga bua yanang kgopotsa go na le temaneng mo beibeleng e buang gore Mosadi o montle le ha sena maitseo o tshwana le lenyena mo nkong ya kolobe. Moruti Matebesi ke diane sentse be le diane sengwe Bishop Matebesi ke ena ke ene a a e tlhaloganyang botoka no ha o bua yana wena o setshego o nkgopotsa temana eo mo Bibeleng gore maitseo a seo le ha ditiro tsa gago di le dintle botho bo seo wa yi go tshwana fela basadi ba ka ke lebogile utlwa Um, o se gore go fitlhela kae ko maranyaneng a boitapoloso ka bonakonyana pele ke kgaogana le wena
Instagram Fatso underscore interiors, Facebook Fatso interiors, Twitter Fatso interiors. a utlwa ge re lebogile o tlhole sentle o utlwa Ke itumetse, ke itumetse le sa le sentle. re lebogile thata re go fitlhela kae eh, molebo mo youtube o n- o n- o mfitlhela ka motswana queen facebook eh ke Lele's Creations and mo Facebook gape ke Motswana Queen mhm wena nthabi ke a itse tshwanetse be le re tla kopana le di-lettuce di-cabbage di- Akere, o Ah, bona re- re- nku e ntse e re Yeah, katakanta. re go sokole wena re go fitlhela kae na ke at batswana farms eh go tlehela mo maranyaneng a ikadileng eh go gong ke at nthabiseng kgobokwe le teng re leboga thata utlwa re tla go tlhola maaforika borwa le ona go tlhole ka ko ba kgone go tsaya matlhale mo go wena thotloetso go le gontsi ka ntlha e o e dirang rotlhe fela luang ka wena re go fitlhela kae um social media ke sampana ke update go nanong ke e baakanya ehe mhm. mme ge mmino wa me o teng mo marekelong otlhe a mmino oh. ee online one o mhm. teng ga o ka batla fela luang ka choba mm. e go na le pina ba re ke joko mm. gape um album ya ka ya ntlha 2013 e ne le um uh, luwanka who le ke lebetse mm-hmm. luwanka who ya so um mo mo mo marekelo ya mmino ke teng fo a utlwa nya maaforika borwa rona re dirile go ntse go lekane re fela jaaka re ne re re go tshepisitse gore re tla go tlisetsa basadi ba ba ba sa saleng mo letsatsing leno la basadi mo aforika borwa go ka go bontsha gore Tse dingwe tsa dikgwetlho tse di neng di le teng tsa basadi ba ngwaga o le wa 1956 ba kgonne dikgoro tse di bulegile monna gona nong yana ke rona ba re mo diradiong basadi ba kgona go ithekela matlo pele ne le mathata mosadi a sa kgone go reka ntlo go te o mang wena monna o kae wa bona gona nong yana go bonolo basadi dikgoro di bulegile a re tsweleleng re nne re kokote tse tse di ganang go bulega tse re kokote re seke ra lapa Re lebogile thata go nna le basadi ba ba nang le thotloetso jaaka lona yana mo letsatsing leno. Utlwa, re itebogetse. Re leboga thata. Batlhalefi, ke ka mokgwa o re neng re tshwere ka gona re tle re tseye seikokotlelo re pele re re tswalele thulaganyo e. Ta A yo teng, ga ke itse gore a o kgona go golagana le nna foo, Ta A, kgotsa o kgakajana mo nakong e, e tla bo e le letsatsi la khunologo gongwe a sa kgone go ka. go ka fitlhela go ka mphitlhelela ka kwano ta e a o siame a ise ba ga ise a dire dilo tsa teng fela a re tsamaye ka gore e setse e re tshwere nako e re neele fo seikokotlelo tusman batlhalefi re kopana ka moso re lebogile thata gompijeno ke letsatsi la bomme